Ters tarapyndan dokaýýar. Kesemizden soňam düzüp bir tarap bolýar ki, ony özleri bilýär, ýogra gowy bilýändirler olaň. Bir de tütünimiz düýrlük diýilýär. Hawa. Muny gadym zamanda gelnalalaryna düýäň dirine dakyp zat edip, köjebelep şeýdip ýemek ýermiş. Men meni şagirt aljak damy? Ýok, biz öz ilimizdäki şäherçe bolýas. Nirde bermezler. Myhman adam biz myhman gawy görýäs. Myhman özi. Oglama aýtýan hiç moda öz däplerini, zatlaryny, sünnetini, zadyny hiç moda ýadyndan çykarmasyn, hemmeçekler öwrensinler. Men nasihatym, zadym şo şolara.
Bize ýokdan bar eden Beýik Teňritagalanyň ady bilen Assalamualeýkum eziz hormatly görüjiler we izlaýjylar. Her ýerde bolsaňyzlar saglykda salamatlykda ýaşap ýören bolsaňyzlar diýip umyt etýän. Maşgala agzalaňyz bilen gülüşip saglykda salamatlykda ýaşap ýörmegi menden ýegana islek umydymdyr. Dostlar bilişiňiz ýana Türkmen milli lybasy, öz lybasymyz. Bul gün Türkmen Sahranyň Günbes şäherinden sizlere Türkmeniň milli lybasy we Türkmeniň el sunaty barasynda sizlere maglumat we gepleşik alyp ötüris. We hazirki don, meniň giyip oturan Türkmen donum barasynda sizlere maglumat beres we Türkmeniň Türkmenler börde name elde name zatlar gurşuyor bu barasynda sizlere söhbetdaşlyk eteris. Onda sa men Bu ýerde biziň bir eziz doganymyz bar. Munuň bilen söhbetdeşlik ederis. Assalamu aleýkum. Waleýkim essalam.
Hoş gelipdirsiňiz. Türkmen doganlar Afganistandan. Sag boluň. Hoş boluň.
Eziz agamyz, doganymyz, eger öňjeräk eziz görjilere özüňizi tanyşdyryp ötseňiz? Men Çopan Rezvani. Keçe orunda işleýän.
Agaýe Ryzwany, keçe orunda işleseňiz we häzirki men görüp oturşym keçe diýende keçäni nämeden gurşýarlar umuman?
Keçäni goýnuň ýüňünden gurşýarlar.
Goýnuň ýüňünden keçäni ele getirýärler, dogrumy? Keçäne soň mone nämede gurşa özüniň ma şyny bamy deskasy bamy goýnuň ýüküne ýüňüne şrakam alyk getireniz bilen mun ýana owadan zata bolasy ýok diýunda. Ýok goýnuň ýüňüni öwünçä goýundan gyrkyp almaly ondan soňra getirip öýde bejermeli. Daramaly, şunda saýmaly, gabat bejermeli. Ondan soňra-da muny dogurlamaly. Bir gamşyň üstünde ýazýas ýüňleri, üstüne nagyş goýýas. Näme nagyş etjek bolsak, näme ýüňlerden istifade etjek bolsak, garany gara ýerinde goýýas, agy ak ýerinde goýýas we üstündäki nagyşlaryny üstünde nagyş etýäs.
Owal ýuwulýar. Ýuwulýar goýnuň üstünde, ondan soňra gyrkyp alýas. Ondan soňra-da Ele getirip bejerýäs. Daraýas. Üstünde işleýäs. Ha, oň üstünde de gamşyň üstünde ýüňler goýup, otam her ýüňleň gerek ýerlerini özüni ulanyp, istifade edip.
Halaýanak bul e, özüniň dokulýomy ýa soň diňe şu ötüp ýatyryp goýsa. Özüni şu gamşyň arasyna salyp el bilen nime etmeli, bejermeli. El bilen üstünde işleýäs. Näçe gün üstünde işläp, ondan soňra suw guýup, bir az kemde bir sabynla çalýas, biremek özüni tutmaz öňçürim.
Soň e, näme gurşajak bolsaň gurşa bermeli, dogrymy? Awa näme näme şy goýjak bolsaň goýbermeli. Özüne hiç bir näme derman zat gerekkä, şu ýüň bilen suwuň özi keçe bolýar. Hawa, başga bir nabat ýok içinde. Soň häzir bul görüp oturanymyza düşek, dogrdamy? Dogry. Düşek barasynda maglumat berseňiz bizlere. Bir düşek bir dermanlyk türim istiwade bolýar. Bir endam agyryň bolsa, bil agyryň, aýak agyryň, näme derdiň bolsa, endamyň ygallaryny şu keçe çekip senden alýar. Üstünden istiwade etseň. Şu keçäň üstünden oturmadan türim bolýar. Bu ulakan keçelimiz bar. Oň üstünde ýatmadan çürim. Üstünde bir adamlar ýatyp istifade etjek bolsa, ýatmadan çüri tagtyň üstünde istifade bolýar. Bir kewüşlimiz bar, nelekem. Muny aşhasanada zatda istifade etýär.
Näme paýdalar? Bir ennam agyr zat getirmeýär. Ennam agyr zat bolsa, şu aşhasanada dabanyňda sowuk geçmeýär, daşyň üstünde gezeňde. Şu zatlara istifade bolýar bir. Türkmen leriň haýsy işler bilen bu ýerde el sunatlary bilen özleri masrup, maşgul? Biz işders keçe bilen maşgul bolýas biz öz nimelerimiz bilen. Öz reştem öz işim keçe bilen. Keçeden näme nime bolsa nelekim şu keçeleri istifade etýäs nelekim bir görüşden çürim zatdan çürim. Ine garaýylar istifade etýär. Goýmadan sürim. Hem bet keçeden ulanylýan zatlar şular. Bilumum siziň el sunatyňyz keçe bolmaly dorus dämi?
Hawa. Beýnimende möhür ressalatym bar meň. Şu keçe ugruna. Ýunus göwden. Keçe işinden owal bagşa näme işler etýotyňyz? Owal maldardyk. Hawa.
Maldarlykdan e, hoşuňyz git. Öwrenip şondan indi keçi ýolunda işläp ýat.
Üstümizdäki don barasynda maglumat berseňiz. Çünki
Bu don parçasy 50 dokuma.
türkmeniň milli lybasy we mil abraýymyzdy. Şu dony

Köpräk milli lybasymyz boldan soň we munuň hem munuň hem keçe bir ýaşrakam bir alaýda özüniň mahsus nämes. Ýüňden dokulan zatlar bulada. Ýüň ugruna işlenen. Muny heleýler dokaýar. Men özüm muňa neme edemok.
Bir adam keçäni dokajak bolsa, öwrenjek bolsa, oňa hemmeden ozal näme näme işi ediş gerek? Öwünçäşe ýüňüni ulanyp, biriniň ýanynda bir işlemeli bolýar. Men ýalak, sen ýalak bir bilýän adamyň ýanynda işlemeli. Ozam ol keçäni özi öwreder ýaly. Öwrenen ýaly. Ýöne öz ugrundan özi keçäni öwrenmek juda kyn iş. Näçe şägirdiňiz bar siziň häzir? Biziň on üç sany şägirdimiz bar. Olar keçe ugrunda öwretýärsiňiz. Işläp otyrys, özümiz öwretýäs. Öwrenjek-de bolsa öwretýäs özümiz gelip.
Aýneki şu rakam zatlar ki siz döretýosoňyz o şo zatlar öwretýosoňyz. Hawa şo zatlar öwredip indi olar da özleri hünärment boldy. Näçe nefer gelipdi öwrenjek boldy biz oňa jogap berip öwretýäs. Bir men meni şägirt aljak dämi. Ýok biz öz ilimizdäki şägirtde bolýas derde dertlenmän myhman adam biz myhman gowy görýäs myhmana ezýet bermeýäs. Ýok men hem gelsem şägirt bolsam öwrensem. Keçe zat. O ýanyna gidip men hem işlesem. Gürrüň bolmaz.
Sen de o tak gidip gel öwret diýseň de biz baryp öwrederis öz ilimizde de. Salamat boluň. Gepleşik alyp ötende ahyrda türkmen doganlara Afganistandaki görýän we dünýä türkmenleri ki häzir size Çyraňyza we gepleşikleriňize we el sungaty mahsulatyňyz barasyndaky maglumat berdiňiz we dostlar hem gördi. Olara aýtjak diýjek paýamyňyz, sözüňiz bolsa kameramyz hyzmatda. Bolýa, olar nirede bolsa jarlar sag, başlary dik bolsun. Görjekler gawy bolsun, hemişe hoş ýaşaýyşda ýaşasynlar. Salamat boluň, siziňm işiňize bereket bersin. Mundan hem yzapa Keçeler döretiň we bizler hem olary alyp gideliň. Sag bol.
Hoş gelipdirsiňiz. Näme işiňiz bolsa bizde hyzmatda.
Salamat boluň. Eziz ildaşlar, bizler sizlere häzir keçe barasynda maglumat berdik we bizleriň gepleşigimize gepleşigimiziň edamasy bar. Ýene hem.

We merdimiň börden alyşy zat etiş nähili. Salam doganym. Waleýkum assalam.
Gowmy?
Gowy şükür.
Gün jaşyn wara gelipsiň. Näme bul gün almana geldiň? Şu lawazym seneti türkmenki görmäge geldim. Türkmeni görmäge.
Hawa türkmeni görmäge geldim.
Öňjerek adyňy soramapdyryn. Men Danyýar.
Danyýar.
Danyýarjan näme işler bilen umuman maşgul sen? Güller. Men ölen danyş şu danyş şu maýylda men. Aha.
Hazir hem geldiň bu gün jeşin wara. Jeşin wara nähili ekeni sen görüşiňde? Jeş wara
Go diýermelde. Hazir üçin näme aldyň? Men öz almadym.
Pul ýetmeýär.
Näme şöyle gymmat zat almakçy bol plan alyp geldik ya. Pul ýetmeýärdi. Pul ýokda. Ra

Şu telpek o geýim zatlardan kän hoşy gelýärle. Mahsusyn şu merasimlerde geýýär. Salamat bol.
Ahyrda özüň ýanak ýigitlere, görüjilere näme aýtjagyň bar? Gepim-ä ýok, dogry. Salamat bol, işleňňe, dersleňňe üstünlikler arzuw etýän. Hem seni. Salamat bol. Owganystanly men. Awa. Hoş boldum meni hem seni görüp. Eziz görüjiler, meni hazır izliyorsunuzlar Türkmen Saradan ve Gümbet'ten. Men sizlere gepleşikler ve elde kurşalyon mahsulatlar barasında sizlere malumatlar verin. Ve sizler hem görücü bolup meni izlarsanızlar. we bu ýerdäki görkezilen zatlar barasynda hetme sizler bilen söhbetdeşlik alyp öterin. Assalamu aleykum, eziz hormatly görüjiler we izlaýjylar, hormatly dostlar. Hazir meni yene hem Jaşil Varadan sizler izlap otyrsynızlar. Sizlere yene hem bir zat gökeljek. Ol hem nämedir Türkmeniň el sunaty bolmaly. Onu hemmäňiz hem tanýorsyňyzlar. Onda sana hem şeýtdi stoly şekilde sizlere özlerimiz maglumat e, maglumaty bizler e, e, özlerinden soruyoruz ve maglumat alýorys. Assalamu aleykum. Salam.
Gowmyň?
Gomer, sag ol. Armaňda nähile?
Ýadaňyz aý ýokmy? Ýok sag bol ýa Rabbi ýok eliňe almasyn. Salamat boluň.
Maňa aýdyp ötseňiz bul gün türkmeniň iň möhüm asasy elde dokulýan el sanaty bolmaly. Şu palas diýek. Hawa. Dokuýamyzda ki muny näkin ter tarafyndan dokuýak. Kesemizden soň hem düzüp taraf bolýar ki ony özleri bilýär, ora gowy bilýänler olaň. Bir de çitimizin diýilýär. Muny gadym zamanda gelin alalaryna düýäň dyzyna dakyp zat edip kojebelap şeýdip ýem etýämişdikle. Aha dogry. Bul bul täsin eken başgalary sag tarapyndan dokasa bul çepde dokulýar. He hawa.
Bi düzüw yzyndan dokulýar bi çep ta biz özümiziňki türk siziňki siz sag tarapyndan dokyýaňyz. Biz türkmen do türkmenler muny çep tarapyndan dokyp kesellerini sag tarap şunakin. Şu bolýa. Pikir etýän siziňkiler sag tarapyndan dokyýalamka diýen. Oba sag tarapyndan dokulýa. Hawa sag tarapyndan dokulýa. Biz tokuýamyzy çep çep tarapyndan dokuýak. Köpräk haly diýende türkmenler şol haly bilen maşgul bolýada. Bu ýerdäki türkmen zananlary we türkmen aýal gyzlary näme bilen köpräk? Türkmenli bir zamany batdy ki hemme kişi ony dokyýat indi ýuwaş ýuwaş biziň aramyzda bu zatlar galyp barýa. Indiki ýetip barýan gyz oglanlar kän bilenok. Mun lamyz bilýäle muny. Häzirkiler onça bu zatlar bilen namesi ýok alakasy dogrudan. Ala alagasy şony ders zat bilen badyr ha bula ýemeden akly ba öwrenip ýörele de ba kän obada kummet ýemele obalaňky dokyýan ýerle kän. Emme bäzi ýerler bar, muny nädip dokymaly, nädip zat etmelidigimi bilen akladym.
Bul halyny dokajak bolsaňyz, iň hemmeden owal näme işletiş gerek?
Ozal ýüpüň zadyny alýaň, saryýaň, etýäň, osam ýuwurtýaň. Ýuwurdyp zat edip, öwün başlap zat edip, dokymaga durýaň-da. Üstünde gowy edip dokysaň-a bir aýda kesýäň muny. Iki metr ýarym, üç boýda üç metr ýarym. Şony halyny. Häzir keman şul görüp oturanymyzy näçe gün näçede wagtda bolar? Şuny 2 hepdede bolýan. 14 günde bolýan aşyny.
Özüňiz umuman näçe ýyl boldy, näçe wagtdan bäri siz şul el Oglanlykdan dokyp gelýän. Kiçikineligiňizden bäri? Umdan hawa, kiçilikligimden men şuny ejem Okga jemşin maňa öwretdi. Häzirem bul gün hem gelip namaýyşy görkezdiňiz el sunatymyzda. Hawa.
Mundan başga näme zatlar bilen e, Ýek, nagyşlaýak, onymyz bar, otam keçelemiz bar, keçe etýäk. Ahali ki keçe şumatla munda ozal bu zatla ýok, indi şular jedit çykdy. Şular köwüş keçe diýýärler şuňa. Şuny keçeden etýärler.

Ozam nahy ýühökmemizi geçirip şundan üýşýäk şundan häle çyn. Şu halatda çykýa. Aha.
Soň bul hazirki halyny bizler görüpdik. Hawa.
Bulamy? 30 tümen bula. Onuň bilen Parky bar.
Hawa, bularyny her gaýsyny özümiz zat satyn alýar. Ozam bularyny özümiz elledip, zat edip şo jürekde. Watan türkmenleriň nähili kyn zatlary. Hawa. Muna hem elde gurşalar. Muna hawa bu gurjakly bulaki öz satylýar. Bular da özüň elde tikip zat edip bazarha dogurlap zat etýän. Dogry, dogry, dogry.
Bulamyzany Saça dakylýarlar bular Köp- gyz oglanlar. Köpräk
tabiiýdi bular. ha? Ha, o-da bular nagş kompýuteri bilen gurýarlar muny. Elledäde kompýuter bilen gurup, özleri bejerip zat edip, şuny şeýdip owadallap zat biýim edýär. Afganistandaky we dünýä türkmendäki aýal gyzlaryna aýtjak diýjegiňiz näme siziň? Aýal oglanlaryma aýtýan hiç moda öz däplerini, zatlaryny, sünnetini, zadyny hiç moda ýadyndan çykarmasyn, hemmeçekler öwrensinler. Men Nasihatym zadym şu şolara. Salamat boluň siziňm işleňizde üstünlik Hudawym bereket bersin. Boldy razy bol sendeni. Salamat boluň eziz dostlar bizleriň izliyorsuňuzlar el sunatyndan hazir yene hem gepleşigimiziň dowamy bar bizler bilen boluň.

Taýyna hem men gelejek bir şöýle bir güzariş bilen siziň hyzmatlaryňyza häzir bolançam her birikleňizi ýaradan güýçli Teňri Taala tabşyrýan haýyr hoş laýk komment subscribe ýatlaňyzdan çykmasyn her birikleňize ýaradan ýekta ýegana tabşyrýan haýyr sagalyň.